מיין נאמען איז חיים עקשטיין און אין די לעסן גיי איך עקספלעינען וואס מיינט עקסערסייזן א אפשען, וויאזוי ארבעט עס, וואס געשענט ווען די טוסט עס, און וואס די מוזט וויסן אז די זאלסט נישט ווערן געכאפט אין א סורפרייז פלוצלינג אן דעם וואס די ווייסט און די האסט דיך גערישט אויף אזא זאך. אבער קודם וויל איך דיר דערמאנען אז אפשענס טרעידען אינוואלווד ריסק. אקעי איך וויל נישט דא זיין א געמבלער, רוב מענטשן וואס טרעידן אפשענס אן זיי ווייסן וואס זיי טוען דערלייגן געלט, און אויב דו ווייסט נישט הונדערט טויזענט פערסענט וואס דער טעסט פליז טאטש נישט קיין אפשענס, נאו ריזען אז דו זאלסט דארפן דערלייגן געלט, לערן דיך עס גוט אויס און נאכדעם קענסטו ווען דו ווייסט שוין ווער דער טעסט קענסטו עס טון, און לאמיר גיין צוזאמען און איבערשמועסן וואס דער גאנצע סוגיא פון עקסערסייזן איז. סאו וואס מיינט עקסערסייזן? בעסיקלי אזוי, אויב ס'איז א קאל אפשן מיינט עס אז דו האסט די רעכט צו קויפן די סטאק פאר א געוויסע סטרייק פרייז, דאס מיינט אז דו גייסט נעמען עקשן, דו גייסט עקסערסייזן דיין רעכט צו קויפן די סטאק פאר די סטרייק פרייז. אויב ס'איז א פוט אפשן מיינט עס אז דו האסט די רעכט, די פוט אפשן בייער האט די רעכט, צו פארקויפן די אפשן פאר א געוויסע סטרייק פרייז, סאו ווען דו גייסט דאס טון און דו גייסט עס קויפן פאר א געוויסע פרייז מיינט דאס אז דו האסט געעקסערסייזט דיין רעכט וואס דו האסט דורך די אפשן, סאו טאמער דו האסט א קאל אדער א פוט אפשן וואס איז אין די מאני אפילו ביי איין פעני, אין די מאני מיינט צו זאגן ביי א קאל אפשן מיינט עס צו זאגן אז די סטאק איז כאטשיג איין פעני העכער ווי דיין סטרייק פרייז, און ביי א פוט אפשן מיינט עס אז די סטאק איז כאטשיג איין פעני נידריגער ווי דיין סטרייק פרייז, גייען רוב בראוקערס אויטאמאטיש, אויטאמעטיקלי, עקסערסייזן די אפשן פאר דיר. סאו כדי דו זאלסט נישט ווערן פארכאפט אין זאכן וואס איז נישט געשמאק דארפסטו מאכן זיכער אז דו האסט גענוג בייאינג פאוער, האסט גענוג. געלט אין דיין אקאונט אדער דו האסט די סטאקס אוועילעבל כדי צו ריזאלטן אין די געוויסע זאך וואס ס'גייט געשען ווען ס'ווערט עקסערסייזד, אויב דו ווילסט נישט ווערן עקסערסייזד דארפסטו מאכן זיכער אז דו זאלסט צומאכן די אפשן ביפאר ס'עקספייערט אז ס'זאל נישט געשען קיין אטאמאטישע עקסערסייז. סאו לאמיר אריינגיין אין געוויסע עקזעמפלס. לאמיר זאגן אז דו אונסט א קאל אפשן וואס ס'האט א הונדערט דאלערדיגע סטרייק פרייז און די סטאק מאכט זיך צו ביי הונדערט און פֿינף דאלער, סאו גייסטו דיך דערזעהן פלוצלינג אין דיין אקאונט מיט הונדערט שעירס וואס דו האסט געקויפט פאר הונדערט דאלערדיגע סטרייק פרייז אפילו די מארקעט איז ביי הונדערט און פֿינף, וויבאלד דו האסט די קאל אפשן און ס'איז אין די מאני מיט פֿינף דאלער גייט די בראוקער דיך אטאמאטיש אריינפאקן אין דיין אקאונט הונדערט שעירס. פאר הונדערט דאלער, סאו מאך זיכער אז דו האסט די געלט פאר דעם. טאמער למשל דו אונסט א פוט אפשן וואס האט א פֿופֿציק דאלערדיגע סטרייק פרייז און די סטאק מאכט זיך צו ביי פֿארטי פֿייוו דאלערס, גייסטו דאך דא זען אז דו האסט פארקויפט הונדערט שעירס פון דיין אקאונט פאר פֿופֿציק דאלער. די מארקעט איז ביי פֿארטי פֿייוו באט דו האסט עס פארקויפט פאר פֿופֿציק דאלער, סאו אויב דו האסט עס נישט גייסטו דיר זען מיט שארט סטאק פאר פֿופֿציק דאלער האסטו עס פארקויפט. פארוואס איז דאס וויכטיג? ווייל דו דארפסט וויסן אז דו גייסט אונען די שעירס אדער גייסטו זיין שארט די שעירס, און קען זיין אז דו ביסט נישט אינטערעסירט עס צו אונען, קען זיין ביסט נישט אינטערעסירט צו זיין שארטן די שעירס, אדער קען זיין ביסט יא אינטערעסירט אדער דו קענסט אפילו נישט יעצט, האסט נישט קיין געלט פאר דעם, און ס'קען אויך זיין אז דו גייסט באקומען א דיווידענד אדער דו גייסט זיין שולדיג א אינטערעסט וויסט איר וואס ס'גייט געשען נאכדעם וואס ס'עקספייערט? רוב סטאקס ווערן אנגערופן אמעריקען סטייל אפשענס, וואס די אפשענס קענען ווערן עקסערסייזט אפילו פאר עקספיירעישן אויך, אבער ס'האט זייער א קליינע טשענס אז ס'זאל געשען. ווי מער אין די מאני איז עפעס און ווי נענטער צו עקספיירעישן ס'איז, אלץ מער א טשענס האסטו צו ווערן עקסערסייזד אויף עס, באט בדרך כלל געשענט עס נישט. און די סיבה פארוואס ס'געשענט נישט איז ווייל ס'איז נישט די קלוגסטע זאך פאר רוב מענטשן צו עקסערסייזן זייער אפשען פאר ס'עקספייערט, דו גייסט גארנישט פארדינען פון דעם, און אז דו ווילסט דווקא מאכן א פראפיט, לאקן א פראפיט, קענסטו פלעין גיין און פארקויפן דיין אפשן קענסטו עס דארטן אויך טון, און נאכדעם קענסטו פלעין גיין אין די מארקעט פלעיס און קויפן די סטאקס, און דיין לאק דיין פראפיט האסטו עניוועי געלאקט. הער יו העוו איט, יעצט ווייסטו שוין וואס געשעהנט ווען דו עקסערסייזט דיין אפשן, און פארוואס ס'איז וויכטיג צו קיפן טרעק אויף דיינע אפשן פאזישענס אויף דיינע אופן פאזישענס, עספעשעלי ווען ס'ווערט נענטער צו עקספיירעישן און אויב ס'איז אין די מאני. כ'האף אז ס'האט דיך געהאלפן, און אויב יא פליז לייק, סובסקרייב צו די טשענעל, האסט עני קאמענטס וואס דו ווילסט אונז זאל מיר אדרעסן פליז לאז עס איבער, און קען זיין אז די נעקסטע סעשאן וועט זיין דיין קאמענט. אדער קענסט דיך סובסקרייבן צו חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג צו באקומען אונזערע אפדעיטס ווען אונז האמיר א נייע לעסן אויף די אפשענס אדער פיינענשעל מארקעטס.